Hanes yr iaith rhan 4. Croeso nôl. A'r cwestiwn mawr ydy sut mae pobl yn dal i siarad Cymraeg heddiw. Beth am edrych yn ôl, recap bach. Rydyn ni wedi teithio dros fil o flynyddoedd oddi ar ddyddiau Dewi Sant, a'r dyddiau pan dyfodd y Gymraeg o'r Frythoneg. Rydyn ni wedi symud o ysgrifen ar garreg i ysgrifen ar bapur. Rydyn ni wedi clywed am Harri'r Wythfed a'r Ddeddf Uno. Rydyn ni wedi gweld llyfr sy'n dangos bod Cymru whsht, wedi diflannu. Ond nawr, rydyn ni'n cyrraedd 1588. gwaith ac mae'r flwyddyn 1588 yn bwysig. Yn 1588 daeth dyn o'r enw William Morgan a throi'r Beibl i'r Gymraeg. Pam mae hyn yn bwysig? Wel, mae cael llyfr pwysig fel y Beibl mewn unrhyw iaith yn rhoi statws i'r iaith. Mae'n dangos bod yr iaith yn iaith bwysig, digon pwysig i fod yn y capel a'r eglwys. Ac mae pobl drwy Gymru i gyd yn clywed yr un Cymraeg bob dydd Sul. Yn yr amser hwn hefyd mae pobl yn dechrau ysgrifennu geiriadur, wel, geiriaduron, Cymraeg a Lladin. Ac yn Milan, ie, Milan yn yr Eidal tua 1567, mae dyn o'r enw Gruffydd Robert yn ysgrifennu llyfr sy'n dangos sut mae'r iaith Gymraeg yn gweithio, llyfr gramadeg. Ond mae'n rhaid i ni frysio, a ni'n cyrraedd nawr tua 1730. Ac mae'r dyn hwn, Gruffydd arall, Gruffydd Jones, yn Llanddowror, yn cael syniad da. Mae e eisiau gweld pobl Cymru yn gallu darllen. Does dim digon o gysgolion nag athrawon ac mae pobl yn gweithio'n galed yn y dydd. Problem. Ateb? Creu ysgolion sy'n teithio ac sy'n dysgu yn y nos ac ar y Sul. Rhwng 1731 ac 1761, mae e'n agor dros 2,325 ysgol mewn 1,600 lle ac yn dysgu tua chwarter miliwn o bobl. Waw! Yn yr amser hwn hefyd, mae pobl fel William Williams Pantycelyn ac Ann Griffiths yn dod yn enwog am ysgrifennu emynau. Welen sefyll rhwng y myrtoedd, guide me, O thy great Redeemer, byddwch chi'n siŵr o fod yn gwybod i hemynau nhw, os nad mewn capel, yna mewn gêm rygbi falle. Ond dewch, gyflym. Rydyn ni'n mynd nawr i 1800 i ddweud helo. Wrth rhywun sbesial iawn. Iolo Morganwg. Oeddech chi'n gwybod fod gan Iolo Morganwg siop fasnach deg 200 mlynedd yn ôl? Roedd e'n gwrthod gwerthu nwyddau oedd wedi cael eu cynhyrchu gan gaeth weision. Roedd hwn ymhell o flaen ei amser. Ac er nad oedd ei fam e'n siarad Cymraeg gydag e, roedd e wedi dwli am bopeth Cymraeg a Chymreig. A'i syniad e oedd gorsedd y beirdd. A wyddoch chi ym mhle oedd y seremoni gyntaf? Yn Llundain. Ie, Llundain, ar fryn Briallu. Primrose Hill. Datblygodd yr Eisteddfod Genedlaethol yn y cyfnod hwn gyda thipyn o siarad Saesneg, cofiwch, ond gyda help Iolo a gorsedd y beirdd, roedd pobl yn cofio bod barddoniaeth Gymraeg yn bwysig. Chi'n cofio'r gair geiriadur? Llyfr yn llawn geiriau. Wel, tua'r amser yma, roedd pobl fel William Owen Pugh yn casglu geiriau a rhestru geiriau, ac weithiau roedd e hefyd yn creu geiriau. Geiriau fel diddorol, cyngerdd, pwyllgor. Hmm, ydych chi erioed wedi creu gair Cymraeg? Ond wedyn, o na, cam mawr yn ôl. Y flwyddyn yw 1847 ac mae tri dyn yn dod lawr o Loegr i edrych ar ysgolion Cymru ac ysgrifennu adroddiad. Ac roedd yr adroddiad yn newyddion drwg, newyddion drwg iawn. Mae'r adroddiad yn dweud bod pethau'n ddrwg yng Nghymru. Mae'r adroddiad yn dweud bod pethau'n ddrwg achos bod pobl yn siarad Cymraeg. Mae'r adroddiad yn dweud bod yr iaith Gymraeg yn dal pobl Cymru yn ôl. Mae'r adroddiad mewn set o lyfrau glas, y llyfrau gleision. Mae'r adroddiad yn dweud pethau ofnadwy. Mae pobl Cymru'n dechrau galw'r adroddiad yn frad. Brad y llyfrau gleision. Beth allwch chi ddysgu am y llyfrau hyn? Dewch yn ôl i ran 5 i ni gael gwybod mwy.